Si bo por haña un hende aki den awe pa bin cont'é pa mi, mi lo apreciá esei masha hopi mes. Por cierto, tras di e scenario tin un regalito. Wuzé con mió bo ta pensa? Mi ta kere mester bay tuma e reto. Laga nos fala un cu nel tin un documento tambe y e documento ta e titulo di e historia ta Ava ta descubri su propio boki magico. Amo ta scai wak ki por tin tras di escenario. Ava na su kas despues di un dia agitá di skol yen di tarea i wega, tabata den profundidat di su soño. Den lema Sina el a skucha algu, un stèm suave ku sutilesa. Manera di mucha chikitu. I Ava a pensa, Mi tata ta soña? El a sigui skucha atentamente. Abri e buki aki si bo kier. E bos a sigui bisa suavemente. Ava a wak rònt di dje, pero e no ta mira niun hende. E mos a sigui bisa, Kiko mi ta skucha? Bo no ta buska lesa? Ava no por a konsentrá. E no a bisa nada, pero esei ta loke eksaktamente ta pasando. Ta bon, awor asina ta, no a bringi. Pero bo ta pèrdè di sa. Ava tabata sorprendí. Ta ken ta papiando? Di unda e stèm aki a bini te den mi kàmber, na mi kas? Bo kier sa kiko bo ta bai pèrdè, Lisa? Bon, no ta bisa. Kòrda bon, no buska un buki pa su ka. Esther a sigui tenta, Alva sorprendi akini di wowo. Sí, e sienta eksaktaménte loke Alva tabata pensa. Esther ta basa di bini for di su mesa e spil. El a lata poko poko bai na e mesa. Un buki tin e riba. E buki ku su yaya a skibi. Pero e no gusta habi paso realmente Ava no gusta lesa. E ta prefera di hunga pafó den curá of usa iPad di su tata asina ora e ke un historia. Pa su historianan tabata animá i colorido riba e iPad, hopi fácil pa pasa di un página pa otro. Esther a sigui, Mosa sikiera kon pa brini? Tabata e buki? Sí, tabata e buki tabata papiando. Ava tabata asombrá i el a bai mas serka di e buki. No golpea mi! Gara mi ku kuidou na e skina parti drechi i sa bai robes pa brini poko poko. Si bo no abrí mi, bo ta pèrdè e magia. Ava no por a kere loke ku e tabata skuchando. E lo abrí e puti. Sí, el a hasi loke e stèm a pidi. Ava a lesa e promé página, pero no tabatin muchu palabra. Simplemente el a lesa, E yabinan mágiko ta bo mester bolbe abri. Yabinan mágiko. Kiko nan lo habri? Bo mester bolbe lesa e página, el a tende e stèm bisa. Ava a bolbe lesa e bladje, pero e bia aki tabata tin tres palabra. Bo imaginashon, Ava? Ava no por a stòp aki nan. habri mi imaginashon i kiko mas? El a bòrtu e página. Bo ta mira kuantu nan stima bo. Ava a kuminsá yora.

E ta pone baha riba pista di mesa di sala en e ta lanta vuelo bai den kushina i daña hasta den te kai den baki di lanta. Tur sorto di kenshi kosnan ku e lo por pensa e tabata hasi ku e superjet. Pero manera tur mucha, tin ora Pejin tambe tabata mala mucha. Pejin a bai den kama di Ava. El a kue su bala di mundu for di reki i sin pidi pèrmit el a bai kuné den mesa, den kushina i poneme riba mesa. El a kue su superjet, pega ku su kara i el a papia ku ne. Bon, superjet, ata e banda di mundu. Mustra mi kiko bo por hasi. El a pone e avion chikitu ei riba mesa, anto bis'e, Awor mustra mi kon bo ta bula rònt di e world bòl. Mientras cu cu tabata hungando lo lo e weno gol e no a tende e stapnan tras di su lomba. N'e momento en su ruman Alba a cana den den cushina, Aaah! Mes ora nan a kuminsá pleita, e Ava tabata zundr'é i na tal momento Ava a kimpi'é hopi duru ku hopi rabia. Pejin a yora amargamente i el a bai konta mami i papi kiko a pasa. Di mes Ava a haya zundrá di tur dos i nan a mand'é kamber sin dun'é un brasa I un sunchi di tema ya manera ta kustumber. Awèl, ora aba por fin kier a kunta e buki loke realmente a pasa. E buki a bis'é, Aba, ya mi sa tur loke ku a pasa un ratu pasá kaba. Kon bo por sa? Kon bo ta sa kiko a pasa, kiko mi ta pensando? Kon bo por sa loke mi ta sintiendo? E buki a kontest'é ku un bos suave, Ava, mi ta mágiko. Bukinan tin magia. Mi sa tur ku kuentanan. Mi ta komprond'é i stima bo. Bo yaya a traha mi, el a traha mi pa bo. Ava a bisa ku un stèm abou. Pero tin un tin ora mi ta mal mucha. Mi ta yenta mi mes den problema i despues mi ta sinti ku oñu hende stiba mi. E buk a kontestá, Tin storianan prèt. Tin storianan Di bèrdat, tin storianan dushi i algun storianan di kuenta klásiko di héroenan. Ya, mira pa bo mes. Ora bo lèsami, bo ta konosé bo mes i tambe bo ta rekonosé otro hendenan. I mi ta duna bo komprondimentu pasobra mi ta un buki i mi ta kompartí mi magia ku tur ku e sa mi. No tin masa ku trèp i pinturanan, Ava a murmurá. No tin muchu pintura pasobra yaya no sa bon pa saka ku trèp. Ni tampoko yaya por pinta bon. P'esei, bo mester usa bo imaginashon. Ora bo ta lesa e palabranan, bo ta haña imagennan den bo mente. Ava mes ta haña imagennan ku ta pas ku e palabranan. Ava a puntr'é ku un stèm tristu. E buki tin historia di mi famianan tambe. Nan no tur stima mi ainda? Kon ku laga? E buki a kontestá, I ta p'esei bo yaya a skibí mi, pa asina bo sa ku bo ta bon stima pa nos tur. I lo bo mira, mi ta primintí bo esei. I no preokupá, e stèm suave di e buki a sigui bisa, Nos tur ta siña. Aba ta siña pa ta un mucha i pa krese. Bo papi i mami ta siña di ta mayornan. Aba ta e promé yu pa loke tin bia tambe nan ta hasi fout. Pa un pa ta un mayor ta difísil i bo yaya ainda ta hasi foutnan ku e tin ku siña di nan. Te ainda e ta siña pa por bira un bon yaya. Ay, mi Dios! Ava a bisa. Ta mi no nos por cana cu plachi y manera ta tin riba auto ora nan ta siña sturen tur. Sí, e buki a bisa. Y no lubida di number uno, pordona. Esey tambe ta parti di stimacion. Tambe tin number dos, cuida. Y number tres, pasenshi. Si un buki skibí ku yen di amor pa bo ku siguridad, e magia ta kuminsá. Bo tin tur loke bo mester, mi dushi Ava. Awo, Ava, e buki a bisa, mi a kere nos a papia sufisiente. Bai drumi, pasobra e wowonan ta kai poko poko manera kortina. Mañan bo por lesa mi un hopi storia, pero preokupá ta tumba, pero no preokupá tumba bo tempu ku magia ta bai kuminsá. Ta su mañan mainta Ava a brasa su tata i su mama. El a konta nan ku e tabata tin un soño straño anochi. I Alva ta lamentá ku e ta tin e mal komportashon ayera ku Bedjine. I ku e stim'é i duele masha hopi ku el a rabia kuné i a hasiel e doló. Ku e ta stima su mayornan masha hopi mes, Alva a mustra nan e buki i a bisa, Mi ta belesa e buki aki ku yaya a skibi pa mi. E tin e yapi mágiko! E mama kontra, Yapi mágiko? Sí! Ku un kara kontentu Ava a bisa, Sí! E yapi mágiko pa habri mi imaginashon i pa kòrda mi ku mi ta bon stima. Pero e mama a reklamá, Pero kon ku sa lesa? Ava a kore bisa, Mi a kambia di pensamentu i opinion. Mi ke kuminsá ku mi buki awor ei mes. Ora di kaba, mi ta siña Pedrin tambe pa e lesa buki, pasobra den tur buki tin algu mágiko ku ta siña bo habri bo imaginashon i haña mas kreatividat. Mas bo lesa, mas bo sa, mas bo sa, sabí bo ta.